Anmah unau chungkhat rual ṭha innhnen kohhran zumtu pawl in Pathian hnenah lungawi thuun simnak caan a si. Tuzing caan tawite lungawi thu simnak Laimi pawl in kan nih Thanksgiving tradition kan nei lo nain kan nih tuzing caan ah America ram ah tampi kan um i cun khuaitawk ram ah kan um kho salen lungawi thu sim hi ziang tluk a thupi timi

Voi tampi cu kan nunnak ah kan lungawinak in siatsuahtu cu kan duhmi kan ngah lo i kan duh lomi ding hmun ah a um i asilole uh, midang i siatnak ruangah leitlun thu ruang kan thinang phang mi ṭhalo ruangah politics ruangah biaknak ruangah

innsang thawh ziang a cang timi hna ziang tik lai caan khla thusim ding kha lungawi thusim ding kan tuan vo a si Thessalonica kuat khat bung nga cang hlei riannak ah ziang vek den mun khla lungawi thu simu te cucu Khrih Jesuh ah Pathian nih a lo duh sakmi a si ti ka zo ni ku mo ziang vek den mun khla na unau an thi an sungkal unau na duh dawmi duh dawtu pawl in alo thihsan caan ah si na duh lo bik ti hmun na din caan ah si min alo duh dawt an lo cawi mo an lo uar mo ziamek caan khla ha ro nu milai cun tampi cu kan re sia tikah kan duhmi kan ngah lo tikah lungwa thu kan sim thei non lo yan tin kan um pathian kan vui vai theo

Khakha nangmah i ṭuanvo si. Jesuh Khrih ah zumtu pawl cu khakha kan ṭuanvo kan tuah dingmi sawn si. Kha Pathian a lo duhsakmi number one hmaisa kan tuah ding cu Pathian nih kan duhmi in pek le pek lo ruangah a si lo. Pathian nih hrangah ziang lo tuah tuah lo ruang sungin thlacamnak lo sansan lo ruangah a si lo. Hmaisa Pathian nih amah kha hnen a lungawi thu sining petu ding i Pathian in tuah ruangah lungawi thu sining mi kan si. Khakha kan ṭhelh ṭheu voi tampi cu. Cun tawka ziang a ti le cu Pacang in a lungawinak thawn a hmaiah feh u silaw thangṭhatnak hla cu ai puang in sak u ti kha lungawinak thawn a ti. Na dinhmun kha na duh lo bik dinhmun ah na ding men thei. Buainak na lo kim vel men thei. Leitlun cu na um sung i leitlun na buainak a reh ding tu ruat hlah. Tu na duh cenmi ngah kha lo la.

ta thi ba tiu sim na du mi du dot zat ni pek mai na um tiang na lungawi slo ma tio na rin san zat mi kiang na um tiang na lung na na ngam slo ma tio na du dot zat mi kiang na um tiang na lungawi na rin san zat mi kiang na um tiang na na ngam pathian le lama ser siam tu lau run dam tu le le lama ser siam tu lau du dot tu ti na theimi na du dot bi ka sil akiang um khanuam mai um khanuam ne tin chu milai chun kan du mi mi kiang um khanuam kan ti si slo ma tia chun kan rin san bik mi kiang kan kan na ngam

Fala pawl ta tlangval uh, te tlang, tlang, tlangval pawl ta fala lo du ma du lo tin ti na thei du le lo nangmah thoi bia ko kha nuam ti mo na kiang um nuam ti mo kha thei myo na kiang um nuam ti lo su na lo du do tak tak lo tin hak si nangmah lo biak nuam ti tu na kiang um nuam ti tu kha a lo du dot si ci mi pa hranga kan kiang i umi nuam lo bik pawl ci mi rin san lo khi khi khi kan kan kianga a um kan nuam kan ti lo in rin san tiga nupi in in rin san tiga kan fale in rinsan tikah a nuam kan ti kan hna ngam kan lungawi ziang dette kan si kalen bai ka America rama ta thimnak sim the motor pachang pa pakdin motor mongi mong re la anu pi khavar lama tawi kha kan pa chak dawin mong la nuam te ru mong la ke sign motor red light khi na mu ma ma sa ke te traffic light asen khi

mongo nangmah kenak na thiam son le di tiga anu pi ju motor license le ne lo mong the lo chu lam jin kya rai pi in ding ring ni an ten lai pi sing ban ding do ding ana the lo chu tu nu lama motor ka mong te sim non lo na ma na mong le mongo lo sim lo ring ka mong sle sim la ti chna maryland na pasta pakhat lan di japan japan rail the di maryland na choli common tlung kha an pan motor mongi red light traffic lai ah khan um, red light sen a thleng tikah khan a nupi in khah mama pa ma- red light sen si khi na hmu maw ti uh, ding ole khi red light sen si khi ti traffic light kha sen si khi ti uh, mei che thu mei mei te nu nau thu mei mei ti motor kamong vi voi red light la ni ilan thlan cun palik an thleng ven ti palik an kai ti mi pa in kan duh lo bik mi cu in rin san lo tu nupi si kan duh lo mipa in te zoh le mipa kha kan duh cun Pathian i kiang i kan um tikah Pathian kan rinsan i ziaahmanh Pathian kan i i bawm thei lo pang ke maw ka innsang kan nunnak ka hmailam kan kohran kan miphun kan ram le kan pumpi asiat pang ke maw ti na phang kha na ral na ṭihza na, na lo siasawhtu pawl an tum tuk ruang si lo yan Pathian na rinsan lo ruang si Cudan motor kan mon tikah nin um bik cu kan kiang kan minung in in rak sim ciam co khi nin um tuk motor mong tel pawl cu nan thei ning. Na Pathian hmaika ah sam changan tu ziang ti le ra u ati lung oinak thon a hmaya ra u feusla thangthannak hla cu ai puang in sak la kan sak tia thin heng hla sak le pathian du lo ko mo ai puang lon

na thining tinak a si kan nunnak kan fiang ding a biapi tuk cunain a hmaisa lungawinak ding tawk kha kanmah par a si lo min in port ruang si lo lei tu midang tu kan ta thimi million mitha an kan rupi nei ve kan nei ruang si lo min in port ruang a si lo kan lungawinak kha amah pathian a sinak ruang a si pathian in sersiam tu le lawan sersiam tu a si ruang a hmai ah kan in kilveng i pathian hmai na um tikah ziang hman in a par an mai thu siangnak lo in na pa ziah manih kut lo tlak thai lo na thi thei lo Pathian sinak te lo ta tim na kan pa kan fa le kan fapa kan fanu kan kiang an um tiang na hak tes nih mi in an tham tikah kan zo men da lo kan fanu fapa kan kan kiang an um tiang na hak te ka in hen pol mi so motor ui chau kle an ke te da lo kan hmai in um tikah kan um lo tikah an keup thai yo cu ve kan pathian hmai kai na um tikah sianak ṭhalonak pawl pathian sianak tel na par ziam na kheng te lo na duh lo zan mi thil na para pathian i as thlen tera siang sin nangmah hrang ṭhannak ruang a um tinak ruang a si zumtu na paul na pathian hmai ka ah nung riang sualnak la the real training sianak la khalin pathian lo kilvek tin the thei fing rang tikah cun sinain pathian na rin san lo slen Pathian cu zumhnak te lo cun Pathian an tong te lo ding Pathian an lung awiter the lo ding cunain na zum lo na rinsan lo tikah Pathian a cang vai nawn lo i Pathian kha nangmah sang kan kha sak vek si kha cuda cun zumhnak in lung awithu si mola na din hun par si lo amah Pathian a sinak ruangah lung awithu na sim come on amen amen cumi kha thanksgiving lung awithu simnak ding si cun America ramah ziang wa thanksgiving an tuah ti ka von sim ta ding America ram thanksgiving an tuah mi cu tu America ram Europe ram sin tui America continent ah rak vaimi an si an vai hlan ah Red Indian American Indian polar um ma sa hlan ah America ram tu ve ke ram tha ram nom electric umi lam zin tha hlir nan rak ruat bang ding ti vur hlir khatnak ram si America ram thatang a chan ti tui November December January February tiang vur tha thewi vur khat adai tuk tiang nam thong tham pi rak thi Europe Roman rai thatanga adai tu ki vur laka um dan thiam lo an thi theu churika hitokrak um chia polin

Kan nih zianginn tuah sak timi par hmaas bik kan thok ṭheo tu. Kan nih cumi zianginn tuah sak timi ruangah si lo, amah kha zoh a si timi ruangah kan thangṭhat dingmi kha Pathian a duh hmasa. Nai lungaw thukan sum ning kha kan ṭuanvo Khrih Jesuh ah kan ṭuanvo. Hmaas bik ah na ṭuanvo kha ṭuan u. Pathian thangṭhat. Nitin tei hmaas bik na ṭuanvo cu na company na ṭuan si lo, thil dang si lo. Pathian a lungaw thu sim kha hmaas bik na ṭuanvo sawn a si.

i na thin a bang i biaknak tu ro na thin a bang i lungawi thilo na um sile kohhran i sal na si khakha le crazy sui kohhran si lo leitu minung i tuah cawmi kohhran sungah biaknak pawl salan tang he tinak si sumpai ruang na thin a bang sile sumpai salan na tang na pumpi ei ding ro na thin a bang sile pumpi salan na tang tinak si sumpai ro na thin bang sumpai salan na tang na lunganak siasotu pa salan na tang lungawinak kha na hril theimi su nan lungawi ti tikah nan tuah thei lomi Pathian nan fial lo ta hrim na kan fapa te nau hak lai te in zia hrim na pawng sawm nga ka khai ter da lo tuah ka tim a tuah thei zat ka thei chumi long ka fial ṭeu Pathian in na tuah thei lungo na kana hril thei satan a lo bum na khaslo Pathian thu son kana hril thei ronga na jing tin ten tu sun chu

Pathian ṭuanvo kha buaipi law nangmah ṭuanvo ka ṭuan men law tu Laimi rak ka cu midang ziang an tuah tuah lo ti kan buai cami fim ngaingai bang ka ve kan kan um ciam cho ti civi sawn si khami sawn si le Judah Iskariot star AB pawl cithlah kan sinak ruang si Judah Iskariot laka bawi suin ke kha nu unau nu na kholh tikah ziang ati mm khai rimhmui kha

Cun tu tampi cu sal ah tangmi ruangah kha a si ṭheo. Cunain Pathian kan thangṭhat thei lo a si ahcun Pathian thangṭhat le thei lonak lo tuahtu thil pakhat khat i sal an tang. Reka cu hnan ṭuan tu bia Pathian thangṭhatnak caan nan nei lo, Pathian a lungawi tu Pathian nan pawlkomnak caan nei lo tikah Pathian hnakin thupi zawn rem cun hna ṭuan si sum le pa Jesus lung pa sal an tang. Mah lo ta cu

Leitlun am cumi Pathian kan biak tikah maw Pathian ka biak hnak in thil dang zianghman lungawinak dang ka nei lo hi mi ka lungawinak bi ka si ti Pathian a biak ding kha Pathian a duhmi si come on zumtu nau pawl biakinn sungah me riam riam i thinheng biam biam vek le sungmur le ikfik tiam tiam i Pathian kan biak Pathian a duh lo maw thei me au zumtu nau pawl pinah biakinn tlun ve te biakinn leng sual te phun zai mu ma khom re tuk an hla sak mi ka lo kha ve ka pathin an du lo lo ti nan thek tu nang i du dan nang i du dan um ding pathian biak ko rin din lo pathian du dan in na Pathian a thangṭhat ding kha thupi sawn a si cahcun voi tampi kan nunnak ah ti mi tak i um dan ruangah kan buai ṭheumi kha midang kanmah thinlung duhnak sal ah taami kan si midang ziah tuah timi kha buaipi law nangmah Pathian a tuah te lo duhmi kha thupi bik Pathian na ruah ding Pathian kha biaktak Pathian a si ruangah Pathian na biak ding Pathian na biak tikah lungawi sopar te na biak ding kha lei tu na tuahmi hmual lakah Pathian na biak kha na nung bik Pathian lo mu seh kha tikah na hrangah

Pathian a biak tikah hi hna kenlei tlun ah tuah nuamsawn timi nei lo timi lo ma zia kha nupi nu pol ka lo sut ding maw na pasal kha nangmah ke nge um hna kan fala dan ke nge um nuam sawn dan da lung oi the lo ding tyo nangma lo biak le me riam riam thin toy em em hmm halang da lo sudan wan thlang nu na hun phone ti ka chun wan thlang nu thon tia ka sun ha som thung pret lam view view chun na thin eng kau dik su come on zum tu na pol

Pathian thutang ṭha kan si Pathian kan thangṭhat le si ka ban pharik ka aw khi a caan caan cu principalship mino pawl le principalship an tuah khi video ka rak zuk ṭheu ti a keimah ka video kha le camera kha a rak nai ti le hnu ka online ta ka zoh sal ti ka aw le pheng thluai lam ti ka ding a zak sal ti Pathian hi thangṭhat ti ka turu turi au sala ti oh moment thangṭhat ke ka deu lam sala ka deu Pathian thangṭhat ti nuam ka di Pathian ka thangṭhatnak in

Pathian fang tha ta ma India ka fe lai da ni som thum sung kumi na nazi som je som som je sung sum ka ding ding ro rin ti ka sim ti ka sim ka sim chat bang lo ka thlen zan ka tun ka tun ding zan tiang bang ka thelo Pathian za fa na ka dam ka nuo ma tu kan no mok nak bi ka Pathian thang tha sim sim Pathian tu sier Pathian tu ngai Pathian tu sim sim Pathian tu ziar sim a thu theih si si ka duh amah thang ta sun amah zing tin tan press press worship chan chan kan mino paul kan theu hey mino paul salman umlon pathian thu sum thilang ya man pathian press worship kum kata vani vatum tal mo press worship nai nei pathian thang thatin lamu si si ke ka duh si ka duh nang ten si ve leitluna pathian thang than nak le pathian biak pathian mai umnai nuam son ti min nei sunna ma te thei mio na tharau mi lo khul hual tinak si khom na tei me kau lu pan se degree nan ne maintain na thlarau mi hul lo hul hul yang nuam na ti bik timi kha na du dot bik mi na du bik mi si pathian na du mi chu pathian maya ziang vat din mun kla mm ka du mi ka nga lo ka taksa dam lo pi na dam lo kha pita lung ho thiu sim mo bo pa ka taksa na dam til teng teng chu lo kan nun na ke nang ma ne ka hi taksa chu asia dal ching na ka so san ding asia thelo mi taksa chung kan thuam ala ni

America ram nan feh ding cu America minung acoya thon nan bia hmai sake visa lo pek passport lo pek tu sulong tio sulong le illegal lut pa thong thak theu ju kan zi illegal in biak na kan feh theu ju tio illegal alien an ti theu ven kan zi pathian thon bia hmai salawin ama biak kan feh le illegal kan si ju kan i pol kha bu le man timi pol kan si ju ama pathian na du bik lo cun lei thuna biak na mong ma chu alem men Lelungpi a kut chungah ret tikah phang hlah! Lelungpi neitu, lelungpi kut chungah rettu kha Pathian na nei zo cun zeicun na phan ding zeihmanh a um lo. Cun Khuidong ram lam ziang na tuah ka si lai. Cun na nunnak ah lelungpi hi amah kut chungah neitu Pathian kha a si ruangah thangṭhat u. Mah lung awi te hmai sawm. Ziang hmuang mana Pathian na lung awi ter in ka thupi mi ka rel. Mah lung awi te hmai sin in ka thupi mi a si. Amah tuahmi tifinriat khi a uk i a semsuahmi lelum khal a uk a si ti ra u. Kan lu kun in amah cu bia u sih. Bawipa inn tuah inn tuahtu hmaiah cun kan khuk bil u si ti amah cu kan Pathian a si ti kha Pathian kan pial upat ṭihzahnak thawn a hmaiah kun in bia u sih. Lungawinak hla thawn thinlung ruahnak zaten kan thinlung zaten kan thlarau zaten amah hnenah lungawinak kha phone kan Pathian kan biakning kha duh mi a si. Amah cu kan Pathian a si. Kannih cu a kil khawhmi a minung kan si i a khalhmi tu rawl kan si a thusimmi cu tuisunaah ngai nik u okay. a thusimmi cu cu tikah bawipa na thu ka ngai ning bawipa na thu hnuai ah ka nung a si tiah amah kha upatnak kan, kan biak timi cu kan biak timi cu yang si ti le bawipa na thu hnuai ah ka um si na taak si na du du na i hmang thei

પછી tuah in tuahtermi Bawi Jesuh Christ le bidah tuah in fialmi kan tuah i fialmi fang a tuah ṭhetu kan si timi kha kan in kan lungput nei ding a si. Ka phu tawk hi tu hna ka tam deuh, tu hna ka ṭha deuh, tu hna ka lian deuh, min in duh deuh hazi, min in upat deuh hazi, ruahnak na nei mi kha Pathian hen a ra ti san hen ra ma si, thlarau hen ra ma si. Lungawinak ding tawk Pathian in pek ra, nan lungawi ring ringo ti Philippian bung li ka lungawi ring ru, lungawi ring ringo, lungawi ring ringo ti. Kan rak sal ning lungawi ring ringo ti. Cun kan lungawi lawng kha to lo lungawi phu kha kan sim a ṭul kan lang te ding kan ti pi. Cun Mirang pawl an rak ti ṭheo ti Laimi pawl i mm, luk ka thank you ti nan nei lo man ka lungawi ti nan nei lo man se jiang a ti a thil kan pek le an lai an an hi zuam zuan tlan men ti a kan nei ko chumi men hrak man te long sing ka ti ṭheo ti lungawi ti mi kha lungawi nak lang te ding ka ti pi kan i Laimi pawl in a pre ti mirang hro cu passive aggressive an ti ṭheu ti kan duh lomi khal khi kan langhter lo i khati um hmang kan si cunahcun lungawinak kha langhter in pathian a duh simul lungawinak lang cu kan lungawinak kha pathian hmai kan langhter tlunah kan kiangkap lei tunak kan lungawinak tuahnak langhter in ka pathian duh mi si kan lungawinak tu cumah miracle ma kan lungawi ti lo an thinlung i te lungawi ruat men si lo mo an lungawi na rol an i khom rualpi sung kan unau an an kau khom i an paul kom lungawi thun sim tlang ṭheu kha an man mi si zum tu zum lo tu khalin an ma mo tu acun miracle ma Kannih cun lunga raithawinak an ti biaknak Israel pawl nak keng theo raithawinak theory tein keng i thlaira te mazian ken laimi kha kan nei theo islam tiang chuve kan lungawi nak kha lang tiru athapi lungawi thu simu lungawi nak kha lang tiru pathian ma kan lang tiring cu cu kan kiang kha umin kan lang tirin ka tipi mi si Cu America ram ah himi zinglal prince policy ti zumtu lawng silo zumlotu hrang kha lungawi thu sim kha lungawinak pongtu si na tuahmi cakci na tuhmi thlaici ve kana aat sa leng ati cuna lungawi lonak phunzainak misianak ṭhalonak damlonak ṭhalonak na rel tami khami na ruat tam sile khakhan apung sinsin ring na nunnak ah lungawinak thlaici na tu zingtin na thawhma pathian lungawi thu na sim sile khai lungawinak kha pung sinsin ning nangmah na tuhmi cakci kana aat ning ti mi na lo tuh sak thalo nangmah aat ning kha

Pathian na lungawi thil sim an kian kam na lungawi thil sim na nupi pasal na unau sung kan na nat na kharel mai so na tho ve ten na el na na tang na na tang kan ei lo kharel mai se big ring hao na mu mi na lung oi thu sim o ka lo du dot du do nak thu lung oi thu ka sim mai sim ro kha kha kan nu nak kan community society kan in sang nom tel tu si zing na tho ve ten Pathian na lungawthil sima na kian ka pa na nu le pa thonung tlang le nu le pa nih nangmah nu le pa thank you ka nu le ka pa ziang kalo tuah sak thai ding an lungawinak dingah an kelem not sak maw rol son thil pakat tak tuah sak ring maw khakha na tuah thei mes ke ta tu jing kan nu hranga breakfast ka tuah sak maw bong bong mu ka roi arti ka kioi coffee ka tuah sak ya na tuan nak te kai pe hu ina na tuan ding khakha prona ka simis lo

na nunak tuan tu to pe aman tuan bau lo lak sak si dum du na pol bol su krim minung thong nga ro la do ding tiga dum thlun tu pol thon minung thong nga zana tai thang tiga dum thlun tu pol hey boy pa hi pol mo ma khuya si ro la nei ding zana tai thang phon jin ding kan tuan ning hmm pia na boy rak si chu nang insang minung pani ro le ning pani pani ro le men ding slo minung thong nga ro le ding an nei no lo ke an boy tai thang tangkam lo

minung thawngah mipa maw kan lai na hak le nu an sial te lo rang minung thawngah an za ten thong thong hleng ah thong kul lai statement ati scholar pawl in cumi mua an ei thlu tlu na a hlei lam si ka tiang na nei mi zat na sinak chak si na sual na thalo na fam kim lo na nan talent tan nei zat pathian longoi thu simo cun ni tin den tuan bo chu cumi pathian longoi thu sim long long na ma tho nai bi na longoi thu simo GU kolpol in GU met antimi khi an thuan thu tampi a sau lo ding kan ma nang ma lo bom tu Hlan ah nupa thil ṭha tuahtu, Pathian thutak lo simtu Ste. Na pa nunnak lam zin ding lo zirtu, thil ṭha ti lai khuat khat te lo petu kal kha lungawi thu a si ma? Pathian ziang ti, ka mi le sa hna hi nau te bik hna ti lai khuat khat te petu kal kha lak si lo ding ti. Pathian man a thianghel lo, na nunnak ah na mitthi tlak lo lo hnemtu, na eiding na nelo lo petu, na an hai cangah riansanak la lo kilveng tu kha na nunnak in lungawi thu si ma? Cun na innsungsang nai bik ah na umpimi ah nupi pasal fate unau rualpi ṭha na neih hna lungaw thil sumal an lungawinak ding thil ṭha pakhat te tuah sak ding ni tin ten tum tu na ko lungaw thil sim thiamtu kan sining kha nan hmais bik ah thlasua a luan sawhnak ding kha a hrampi bik si neih tampi na neih lomi neih bet kha tum lo pathian lo pek lomi kha phut ciam co lo pathian kha phut lo pathian bawipa kan hlang thil ṭha na thei tui hi bek ding mun cek ka lo bia ka lo thang thati na na lo chu ka simi na du mi sia sin na du nak rama na du mak din mun ka sina vet chin ka lo thang that ring ring ding ka lo thang that ring ring ding i lumo chu ka sim ring ding ki thaitu na siting ka pathian du na si chu tika na tul mi thilam mo ma chaman tu lo lak ding sum tu na po lungo thu sim thiam tu siu si siang takla chan khana nunnak na nei se chum pathian in na rha thil tharo san me ne nang mana beidong mana pathian beidong thri lo tinak si Pathian thil ṭhalo ziang hmanh in pe dah lo. In pekmi hmuahmuah thil ṭha a si. Pathian he kan ngahmi hmuah thil ṭha a si. Thil ṭha kan ngahmi hmuah Pathian he rami a si. Cumi ruangah Pathian nih lungawi thu sim a si. Pathian nih lungawi thu sim in Pathian nih lungawi thu kan sim rual rual kan kian kan minung nih lungawinak kha langhter u sih. Kanmah kuakhrawn ah insa rualpi nih communist society tu sin ah na tonmi hmuahmuah kha nan tanok nan thenok sal dingah nan tanok hlan nak i lungawi deuh in tan to. Phone in seh online social media seh insa na um timi kha na umpimi hrangah ṭongkam in maw thlacam saknak in seh tuahnak in lang tiraw an pa nih na lung awi timi kha thil pakhat khat lang tiraw tangka na pek tu lo na tuahnak na lang tir thei na mit hmai na lang tir thei na kiangkam na pek laimi tu suna ka pek laimi hmuam ah hnaina siang thil ṭha ṭongkam mit hmai maw ka tuahnak in ziang lungoinak ka tuah sak thei pathian na lungoinak kha minung hnen a lang ding mi si sumtu na po lungoi mi na neimi pathian kha an lo do ring cuti nam tiang nu le pa paul ta ka tim theo ti Pathian a ṭha, Pathian a ṭha, zum u, zum u, ti nain na me biubio sile cu na nupi na pasal nan to ringring i na thinheng biubio sile neimi Pathian kha an nei an ti. Ti minung tampi na hak pawl an timi cu ziangruah nan nulepa Pathian nan zum lo. Nan kohhran upa pawl Pathian nan zum lo. Nan hruaitu pawl Pathian nan zum lo. Na hak pawl mino pawl an ti dingah. Kan nu le kan pa biakinn ah Pathian a ṭha a ṭha an ti nain an au an khuang nain an nunnak ah a zoh tikah an an lungawi lo, an ria a sia, an to, an huaw.

Cross par ah an thah lai, Jesuh Khrist cross par an thah lai hmanh ah amah thattu pawl rah thlacam thei ding Pathian si. An nunnak ah cui nunnak kha nang na nunnak na nei ding tipi na kiangkam minung pawl in thawlawm na pek tam na biang suan yang tuah ti ma na nunnak na lungawinak kha kha lungawinak luang liam na lang ter mi khan na kiangkam minung Pathian that mi that yan thei ding hinu hi pai hi tukin harsanak ane nan hi chu cha thiam lo mi vek si lo nan thla so tampi dong lo nan alung oil ngati then nei mi Pathian kha an lo do ding Pathian an thang ding asi Kan unau pawl happy thing is Thanksgiving lungawt cu pa te nan umnak cio ah Pathian nih a lungawt thu sim tiamtu le kan pehtlaimi kan sang kan karhram community kanmah thawh pehtlaimi hmuahman ah lungawinak ti pungtu lungawinak ruang liam lungawinak karzai tertu kan si tiang Pathian in thluachuah lo siam hram seh happy Thanksgiving bye bye